Um ko rih rua ka ti. Le zing kho in dai. Ia na rat i tel peng. Thazaang na chuah peng i na cung a kai lawng. Taktak timi kha khat na a chim ka van duh. I Atulio kan dirhmun hi Kawlram uknak cu kum li le cheu chung kan hong lut cang. Kum li le cheu chung Min Aung Hlaing nih ram uknak a kan chuh in a kalpi cu si cang i hi chungah hin mipi nih heh tiah Mirang ral kan rak doh lio i yahya le meh timi kan banh khawhmi hriam paoh i banh cio in raltuk liopi cu si tikah Kan dirhmun hi aa mipi lei kan dirhmun hi har cu a har ngaingai ko. I khattelei in mipi lei zong lungdongnak tampi um lai tiah ka ruah. Zeicahtiah hi bantuk ral hi Kawlram kan tuanbia a um bal lo. Hlan lio ah thongkasuk aw sawm lila kum riat in Kawlram Independent kan ngeih kan ngah hnu in hi bantuk ral tuk hi tlangcung mi deuh cungah a rak um. Tainta le Nekai timi Karen maw, Sian pawl maw, Kachin maw, kannih Chin hna cu 1988 hnu hei ti ko usih la mu. I Kawl pawl nih anmah Kawl tuk ve hi Kawl ralkap pawl va tuk ve, uktu va tuk ve kha independent kan hmuhtu kan tuanbia um bak lomi si. Cu tikah atu hi kan van i thok cu si i Kawl le Kawl zong nih tu ni do, Kawl le Kawl zong nih that, tlangcungmi lawng a kan thattu kan relmi hna nih khan Kawl le Kawl zong an thah cang hna. Cu tikah atu lio dothlennak kan tuahmi ah a fiangmi cu Anmah Kawl mipi tampi zong nih tlangcungmi kan cungah lungfiannak an van ngeihmi cu hlan lio i nan rak kan tuk lengmang mi tapung tapung kan rak in timi hna hi nan rak biapi deng. Kanmah Kawl chungah poi Kawl ṭhalo an um hi. Atu nan rak tukmi vialte tukphu a simi ral nan rak tuk timi hi kan mit nih a hmuh cang an ti. Cucu atu Tainta le Mekaing pawl kan i tonnak ah Kawlram mipi vialte a rak lutmi hna bia an chimmi a kan theih tikah thazaang um ngaingai tiah ka ruah. Cun NUG tinak ah atu lio headset an cawl ve ko. Annih zong ai sersiam kami bak an si i 2021 in uknak an lak hnu ah a rannak hi ai sersiam chommi te an si tikah JNUG hi a ṭhawn lo tiah mipi nih biahalnak hi chawk lengmang. Kannih Kawlram mipi hi ralkap uknak tangah sau tuk kan um tikah kan ruahnak hi Tawlhaingi lei kan ruahnak hi tampi kan tum chuk hna. Empire timi hi ram thawk ah chim ka duhmi cu land acquisition cu empire cu vawlei va uk khi si mirang nih empire rak tuahmi cu ram kip a uk a kal a uk hna a chat tiah cucu land acquisition vawlei vawlei ka tampi a neih i British empire cu rak ngan tuk asinain atu ah Zeidah a cang ti ahcun kan Kawlram ah Empire pakhat a um ve. Cu Empire cu zeidah si ti ahcun ralkap nih brainwash a kan tuahmi mi thinlung ah Empire a kan tlaihmi kan um. An Empire rak um. Anmah ralkap cu tingngam an an tling lo. Sinain minung a million in ruahnak an kan hrawkmi kan thluak chungah kan thinlung chungah an kan tlaihmi Empire an rak ngei. Cu Empire phiukhuainak hrawhnak ding cu kan ṭhophalnak dingah thilhar taktak kan tonmi atu ah nitin bak in kan tong. Kanmah Laimi lila chung zongah kan tong. Kawlram chung zong mipi chung bakah kan tong. Kan dothlennak hi zeitin a har ti ahcun vawlei empire land acquisition vawlei an neihmi kha si ti loin mi thinlung nih an tlaihmi an empire ka kan kuai tikah minung psychological empire pi a tlaimi kha zeitindah hi hi thopal kan tuah lai kan ti kan i harh tukmi si kanmah le kanmah le minung pathum kan umnak pakhat ka ralkap idea Ralkap nih thluak a ronhmi umpire a rak si kha amah le mah ai theih lomi pa hna kan dohmi rak um ko. Cucaah cun tutan ral kan tukmi hi kan ruahning lengpin a har tuknak si. A har taktak. Cucu zei ruangah dah har ka ti cu a tui ka chimmi cu si. Ralkap an umpire minung thinlung kawl mipi chung i an rak kan tlaihmi umpire kha kha pi kha kan pah tikah a rak har tuk. Kannih nih ralkap pi lawng khi target kan hei chiah tikah a ralkap uniform lawng khi kan hei zoh i kan va target tikah kan ral taktak kha kan kam hna a rak si. Kan pawngkam kan inn chungkhar hna a rak si. Cutikah kan i su, kan i pah. Cutikah kan ruahning lengin a hal kho ti lo. Lamhlat pi khi a ralkap hi kan hei target kan ti tikah kan hmaika karkhat kan kar bak ah kan i chuihnak a um. Cucu zei kan lak bak ah a si. Cucaah cun atu i revolution kan tuahmi revolution lennek kaing tawl arm revolution pi hi kan ruahning nakin a kal khawh lomi cu cu empire pi cu tu kan i pa. Kawl zong, Lai zong, tlangcungmi zong cu kan har bak hna. Hi kei hi tu uh, tukum chung hi biatak deuh in lennek kaing tawl hna hi upa lakah ka lut i he tiah kan i ceih hna mai hi. Zeihi dah kan i hngalh? KNU siseh, KNPP siseh, sianlei si hna seh, KIO siseh, CNFC usih, NUG nih an neihmi PDF vialte si hna seh, lennekaan dang hriam ai tlaihmi tampi rum hetchet kan i tong tawn hna. Kan i tong, bia hi kan i ruah. Meeting kan tuahmi poh ahcun a ṭha cemmi decision kan tuah khawh peng ko tiah kan ruah. Sinain Krong kan kal tikah, vawlei ah kan hong kai tikah, zungleng kan hong chuah tikah, kan i pah colhmi thil um lengmang. Kanmah lila hmanh ah, zei ruangah dah hi thil hi a can kan ti kan zoh ṭhan. thil kan i harhmi a tam ngai. Cucaah cun atu lio ah mipi nih kan lungdong kan timi ah hin zei hi dah main a si ti ahcun atu ka chimmi empire kan i pahmi kha nangmah na pawngkam lila hmanh zoh hmanh, ralkam tuk dan hi zoh hmanh, tangka kan thawh dan hi zoh hmanh, an neihmi a hlei in thawh i A nunnak a pe cuahmah mi pa nih mipa pakhat nih a nunnak a pek. A dih ko thaizing ah na fapa na fanu na zoh um ti lo. Na kawl zong na hmu ti lo a ti cang. Asinain khan ha pawl vialte nih an tuarmi bantuk in khan a neihmi chiah bakin khoi ti inn se ka zuar pek ka motor se ka zuar pek a ti ngammi kan um lo. A neihmi ah bana bia thlakhat a inn kham ah a hleimi in tangka thawh lai i cu a hleimi te a thawhmi in cun he tiah mi a kan ti lai. Kei cu tangka cu zat ka thaw e, cucu ti lai. Nang na thaw lo e kan i ti lai. Cucu zeidah a si ka timi, atu nai empire chungah a ummi pawl kha tlaihmi pawl hi conscience kan ruahnak thawng a tlami pawl kan um. Thong chungah um rihmi pawl kan um. Ruahnak thawng tla pawl. Ne Win nih Ralkap tang i military dictatorship i thong rak kan thlakmi kan taktak a million bak in kan rak um. Cucaah cun atu i zeiruang dah kan ṭhawn lo, zeitindah kan duhning a kal khawh lo tiah bia kan i hal te tikah aho kan si poah pumpak cio nih i check hna u sih law British Empire cu vawlei in si, Nemoin Empire an ti, nitla lomi empire ram kan neih, vawlei a rak si. Sinan a tuhkhannak ti kha bantuk empire dohnak i an let i a hlat lonak cu minung kan thluak, kan thinlung empire a tlaihmi pawl kan i doh tikah hihi kei nih hin teh zei, zei dirhmun ah dah ka si? Zei empire ka si ve hnga maw? Kan i check thiam hnga maw? Mi pakhat atu a nunnak pek kan ti tik zongah ai rest in peace kan hei ti sawsawh ko lai. Asinain kan ti sawsawh lai i a tangka a thawhmi zat tlawmpal ai tuak lai. Cuti si a ziah NUG nai ziah nan ṭhawn lo hei ti bantuk, CNF nai ziah nan ṭhawn khawh lo hei ti bantuk. Minung hruaimi nih hruaitu ṭhalo kan neih ruangah maw CNF hi kan ṭhancho lo? Hruaimi hi dah hruai awk kan ṭhat lo? Kan, kan i check, kan i check ve hang. Hruaimi kha, bana bia, kan pawng kan kam ah zoh u sila, Arakan Army, AA, 2001 in bia ka chim pengmi khi zoh u law review tuah u law a dihlak i ka chimmi khi ai khat peng lai. Zeidah ka chim? Raltuk timi cu secret in thluwatchet in tukpung si. Au in a ral tukpung si lo. Thaizing ah cuka kan kah la, thaizing ah cu cuka thah lai, cuti ah i au khuan pa in ral tukpung si lo. thuhmi hlu a chiat in raltuk phung si. America vawlei cung zeiruang dah an ṭhawn, an CIA zeitluk in dah ṭhawn, hlu a chiat a lami pawl. Israel kan ti lengmang. An hlu a chiat a tuh. Iran le hna an i kah cuahmi mizaw lo, an tho lai i thilthup an i thuh ni thuh i an thilthup, an secret kha an power si cu. Kannih kan au khuang he ral kan tu. Cu tikah Arakan army khi zoh u law atu ah kanmah bantuk an au maw? Nichiar an au maw? Cu ka thah lai, kha ka kah lai, kha sakhan ka tuah lai, an au maw? Au la. an hlu ah chet an phih dih. Raltu an tu. Kannih cu raltuk loin kan hlu ah chetu kan phuak. Kha ral van tu cang u si ti kan phuan dih cang cu te. Cu tikah atu lio zeidah kan i khal? Kanmah le kanmah zoh u law atu a Chin miphun ah lung ai ruang lo tak bantuk tu kha Sian he pe kan ti lai CDF dang pawl he kan ti lai kan unau brother ku de kan ti lai kan mah le kan mah he kan i soi lai kan mah le kan mah kan i do lai kan i el lai kan i fonh di hmanh ah Chin miphun hi pakhat hmanh ah i fonh di usi law zeitluk thazaang neimi khi dah kan si lai. Politics kan play thiam taktak a hau. Military power in kan thawng kho lai ma. Atu ah CBCC kan i fon di la lai tlang ah ZRA zong kan sinah i fon se a ho po i fon di usi law Chin ram ralkap pakhat lawng um hman se law zeizat army khi dah kan dei khawh lai. Zeizat army dah kan nei khawh lai kan mipi nih zeitluk nak kan cawm khawh na lai. Cun kan mipi hi te cu bantuk a cawm kho dingmi lungput kan nei maw? Mah pawl vialte ka dawt kan chek lai cu. Kan mipi hi te ka bantuk kan si maw? Cu cu pawl vialte zoh tung lo in i fon u law, cu cun tuah u law, one budget in kal u law, one comment in chim sawk a ngah lo. Cucaah cun atu lio i ral kan dohmi kan tuah hlan hi hi A biapi tuk i kan check dingmi cu kanmah minung pumpak cio cungah paknak bak a ummi a si. Ral tuk timi cu minung pumpak pakhat, minung pakhat nih a nunnak pakhat a pek ve. Cu bantuk nangmah pakhat zong nih na nunnak chungah zei bantuk empire tlaihmi dah ka si, zei brainwash mi ka si maw, khoika lei kap ah dah ka dir kei hi, khoika spot hi dah, khoika zon khi dah ka dirhmun a si timi i check thiam loin a langpar i bawlung chuih zoh, sawsawh zoh in cer tuar tlang in au i kha ta kan chuih law kha ta kan tuah law ti bantuk sawh kan si ahcun kan ral dohnak hi a thawng kho bak lai lo thawng kho bak lai lo zeicahtiah mipi pei kan thawng lo cu ti mipi kan thawng tuk ko kan ti le kan tang ka thawmi te pawl hi tuak to nu tuak to ral tuk hi zeitluk in dah tangka di ral tuk hi voikhat ral an tuk ah khin ralkap nih atu thantlang ti an va kah hmanh ah khin minung pakhat nih meithal zun kuan zun zakhat va puah sehla zun zakhat a tlawm tuk ral do pa nih ramvai na si lo cu minung le minung i kahnak cu cu cakei kan dawi la ti hmanh ah meithal kuan som thum som li lo an dawi ngam tung lo saram cakei an hliam cang mi an dawi hmanh cu lak i minung le minung ral kan i dor meithal kuan tampi an hau hi ral tu mi hna nih voikhat an tuk i minung pakhat nih a puah mi khi Meithal kuan in khin tuak ulaw, meithal khi tuak ulaw. Cucaah cun nikhat ah Thantlang i nikhat te an i tukmi nazi pali an rohmi ah khin ralkap zahnih kalter hna usih law khi nih khin an kahmi ka uanmi len a dih. US dollar uanmi len a dih. Cucu three hours lawng an rau lai. Ralkap zahnih nih an kah lai. Uanmi len a dih. One million tuah ahcun a tam tuk ah kan ruah cang kannih cu. One million cu teh khoi ka dam. Ten million, ten million hi tam maw nemmam, a tam nemmam lo. Miphun pa atu yakai ni ral tuk mi hi an tangka zeitluk in dah tam. An va hmuhnak lam pawl kha cu va chim duh hlah usih lamu. Zeica ral kan tuk lai an ti ahcun an hmuhnak ni lam pawh in ti thiang in inn a kang mi cu na toi i a mih khawh lo ahcun tinawi zong na toih lai a herh le noncek zong na cheh lai ti ko cu le ral a tei khawhnak ding ahcun a hnawm he a thiang he a zei poh kawl lai ral tuk ve ko lai cu ka chim duhmi cu cu vialte in cun tangka kha am financial power kan i kawl kan ni kan thawh chom kan thawh kum khat ah 10 million tho si kum pi kum khat khi 365 day khi Hi khicai ten million kan va thawng hna. Hi ten million khoika dah um ziara nan tuk lo ti sang ah lo. 50 million kan hau, 100 million kan hau. Hriamnam tampi kan hau. Kuan tampi kan hau. Kah lawng a za lo. Ral an thawh tikah an ei an din hau la. Ai khawmi um lai. Ai khawmi pa kha put a hau lai, sizung ah thawh a hau lai, zohkhenh a hau lai, training an kai lai. Mah vialte khi Cucaah cun pei America nih military budget a tuahmi khi zoh tawn ula one trillion a tling deng cang. Billion one trillion cu one hundred billion a one thousand billion si cu nine hundred billion payment cu. Atu i rak kha uh, Iran le America nih kana bomb pakhat an tuahmi khi sixty billion hna si kho an hmanmi pawl khi Bomb pakhat an va thlak dingah an, an vanlawng sermi le an, va- an va hmanmi khi mu ngaibi cu te pawl na- ah, international atu ah uh, zingzan in kan va hmuhmi si ko la. Ka chim duhmi cu ral kan tu lai kan ti tikah hin kan ngamhnak he raltu pa nih a ngamh tluk in mipi nih ngamh ve hau. Raltu pa nih a nunnak ngamh pek bak in ralram ah a kal i meithal a ka ngam bantukin mipi pa nih A neihchiah vialte a herh le ka inn zong ka zuar piak lai. Tingkhat zong ka chuah ve lai. Leiba kumhra chung ani a nunnak hi ni thaizing ah a dih lai. Kei kumhra leiba nei ko ning zeidah poi. Tiah kha bantuk angah mi kan um maw? Kha pawl vialte kha Khapawl vialte ka combination kan ton fon a hau. Cu lo i neih hlei te hei thawi thlakhat ah sawm nga na hei thawi kei cu zat ka thawi zakhat ka thawi zahni ka thawi di rian an ka cang lo e cu nun khata khan ral kan tuk ahcun atu nai empire chung a um ve mi kan kan tel le cucaah cun Atu lio ah zeitiang dah kan phanh, zeidah kan si timi pawl nakin kanmah check caan hi a hau bak. Cucaah cun tu next election an tuah dingmi pawl kongah zeitindah mipi kan cawl hna lai? Kan ngamh taktak maw? Atu ah Laitlang ah election tuah khawhnak ding ah ralkap zongah an rak kai. He tiah CB he CC he ni fon len kham cawma na ti mu. Zeicah khikhi i suai caan si ti lo. An rak kai khawh ahcun CB zong an, an tuar lai, CC zong kan tuar lai, Chin vialte nih kan tuar lai. Kan ruahnak empire a lak lawng si loin kan len empire zong a lak chih ṭhiamṭhiam lai. A dih ko cu te. Phun hnih, phun hnih in lak lai. Cucaah cun atu lio ral tuk herh tuk lio hna ah ka bantuk pawl ah khan phunzai loin zeitindah kan kal ṭi hna lai? Zei hi dah next move a si timi kha introduction caah mah ka van chim in next ah election kong atu quorum nih ai timmi kong le PR system timi le FP FTPT timi hi zeidah a si timi hrilhfian a kan in tuah te hna la.